Hello, Sharon. Where you dey? Oh, say you don ready o. Eh? Ready for wetin na you dey ask me? Wetin you dey do? Wh- Where you dey? E? You just dey inside Facebook. You dey watch saga. E? Okay, wetin? Stainless.

You go inside Facebook, you go dey watch saga. Ah, bi bi ah, i ah, bi bi ah, mi ba gbo. I i i i. Eh, s- eh, saga wa bi we de Sharon. You go dey watch saga for inside Facebook. You don forget where I tell you say me and you dey go today. Ha! Ii, eh, oh, yeah, don't know. Na de de ma ye ye. You you even put something for fire, I don burn. e saga wahala. You see na. You all go dey watch saga and I tell you say na this time na our flight dey wey we wan take move. No be say you don miss your flight o, I dey go o. You dey ask me, you dey even dey ask me say where I dey go. oturugbeke so me dey ask you you you no still dey ask me say where we dey go before you you no remember again say today a queen was born today the richest woman in canada was born today hey osekeseke na oruwo dona hin Yes na, today na mama didi birthday na, mama didi Canada TV show, today na her birthday o, you just forget like that ah omo you don fall my hand o, na im be that one eh, I dey paro for you, I dey vex, I dey vex, how you go forget that kind thing na, ee for all my sister birthday today na im you forget like this. ah ah and e don tey wey I bring that invitation card for you I don even tell you down since then omo mo pe ko ahia feferi o because eh I even you even better you even better you even better o because eh all the old gbedu wey dey there I go enjoy am na me bu na me be for chair chair lady for there na me go sit down for ground olaga um yes o

As I dey happy well, sweet mother, wetin dey shele, wetin dey sup, wetin dey make you dey smile, smile baby like this o, yes o, how I no go smile, how I no go happy eh, eh.

Who dey there? Eh? Why I no go dey happy? Why I no go dey jollificate? Yes oh, my people, a great woman was born today. A beautiful queen was born today. Arẹwà yìí, arẹwà, who dey, who dey, who dey, who dey breathe, who dey breathe? Hey! Today na your day, my sister. May God bless your new age. Oh my God. I'm so happy. I'm so grateful today. I'm super, super excited. Today is a Mama Didi Canada. Mama Didi Canada show. Hey! She is my sister. Una know who I dey celebrate. Hey, Mama Didi Canada show. If una no know Mama Didi Canada show, Those of una wey dey stay Canada na im be sey no be Canada una dey, maybe na Uwigwe Nọrọ na im una go dey. Ama ema ma di di Canada e, mo na gba egbe for am, mo na comot body, comot body for her matter o because eh, I go buy am una know na hey, happy blessed birthday to you my lovely sister, a woman of tikiba and calibre, a woman with a heart of gold eh. A woman wey e be say if e get billions, e go give you all the billions eh, e go say im dash you, im go remain like that eh. Una know how e dey be na, that kind person wey go be say her birthday eh, e dey shorkotalize everybody, everywhere, everywhere eh, yawa musa akpo, ijeme, what's the inhaler celebrating weh, what eh? eh a woman wey be say you dey inside oyaga yaga eh she go dey there with you she go stand with you she go advice you say nothing dey shele make you stand say she stand gidigba for your back na im we come celebrate today so guys wish her a happy blessed birthday for me may God bless your new age may God

Dios create you mama didi Canada uwa ma bere na mo mo se he ah mona mo segbe this ah this my lady too fine na she too fine de na jens alogba ma jo ma ve ona wa je mama didi Canada pa iye no gie iye na mo se umo segbe bo hey make dem clear road for my iye mama didi Canada my beautiful lady

She was born today, she is celebrating her great day today. Hmm? Make una go there, go subscribe for Mama Didi Canada show. And eh, una go show her some love today. Today na her birthday, she's going to be live and direct on her YouTube page by 6 o'clock today. Eh? Arrivai, make we go there now. Make we go there, make we go jollificate with Mama Didi Canada. So, yeah.

The camera now, man, you go do with shorty. For see as I take dance this makosa for you, Mama Didi Canada. You know, say today na today. oh. Uh-huh. Iye maka na ya kokoro kokoro.